Киин былааһы кытта сыһан сахаларга былыргыттан тыын суолталаах. Улахан судаарство сорҕото буоларбытынан бэйэни салайыныы уонна олохтоох былаас боломуочуйатын тыырсыы курдук өрүттэр билигин да суолталарын сүтэрбэттэр. Онтон маннык сыһыаннаһыыны ыраахтааҕы саҕана олохтообут дьонунан Дыгын сыдьааннара Маһары Баһыкап уонна Сопрон Сыранов буолаллар. Кинилэр уон сэттис уон ахсыс үйэлэргэ саха санаата тиийбэт да сиригэр Москубаҕа тиийэн ыраахтааҕыны кытта көрсүбүттэрэ. Бу туһунан учуонайдар архив докумуоннарыгар олоҕуран балай да киэҥник суруйдулар. Бу биэриибитигэр ону хатылыы барбакка, бу саха сайдыытыгар сүдү үтүөлээх дьоммут аатын үйэтитиигэ, кинилэр скалларбыт суолларын-иистэрин чинчийиигэ туох үлэ төрөөбүт хаҥаластарыгар барарын кэпсиэхпит.

Учуонайдар, кыраай үөрэтээччилэр уонна архыып докумуоннарыгар олоҕуран Маһары Баһыыкап уонна Сопрун Сыранов төрөөбүт уонна өлбүт сыллара чопчуланна диэххэ сөп. Маһары Баһыыкап, Дыгын Тойон сиэнэ, Бөдьөкө уола. Кини төрөөбүт сылын үһүйээҥҥэ олоҕуран быһа холоон тыһынчал түһүүс отут үс сыл диэн быһаарыллар. Маһары хэттэ он биэс сааһын ааһан баран тыһынча хэттэ үс үс сыл диэки өлбүт. Соппуруон Сыранап, Дыгын үс хос сиэнэ Маһары сиэнэ. Кини тыһыынча сэттэ үһүс тоҕус уон биэс сыллааҕы биэрэпискэ сэттэ уон алта саастааҕа. Онон кини тыһыынча сэттэ үһүс уон тоҕус сыллаахха төрөөбүт эбит. Уонна Бокуровскайдааҕы Таҥара дьиэтин метрикэ кинигэтигэр суруллубутунан тыһыынча аҕыс сүүс биэс сыллаахха өлбүт. Ол аата аҕыс уон алта сааһыгар тиийбит. Тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха Гаврил Ксенофонтов уонна Саха сирин кыраайы үөрэтэр музейын директора Кавынин Махары уонна Сопрун Саранов уҥуохтарыгар археологическай хаһыылары ыыппыттара. Хаһыылар боротокуоллара Национальнай архыып пуондатыгар баар. Бу боротокуолларга этиллэринэн Махары ортоттон намыһах уҥуохтаах киһи эбит. Бэйэтин кэмигэр олус мааны таҥастааҕа бэлиэтэммит. Соппуруон Сыранов ортоттон үрдүк уҥуохтаах, хаары сырбаахылаах, билии сыстааннаах, сукуна сонноох, солко былаат баайыылаах, баай таҥастаах-саптаах диэн суруллубут.

Хаҥалас киэн туттар, биллэр-көстөр дьонун мэтириэттэрин галереята олохтонно. Улуус кыраайы үөрэтэр музейын салайааччыта Павел Харитонов тыл көтөҕүүтүнэн уонна улуус дьаһалтата худуоһунньуктар союзтарыгар сакааһынан барыта отут үс киһи мэтириэтэ оҥоһулунна. Эллэйтэн саҕалаан билиҥҥи кэмҥэ тиийэ Хаҥалаһы ааттаппыт дьон мөссүөннэрэ үйэтитилиннэ.

Бу уустук үлэни худуоһунньуктар сойуустарын чилиэнэ Мария Иннокентьева оҥордо. Мария Николаевна ийэтинэн Хаҥалас Хачыкаатыттан төрүттээх. Аҕата Николай Николаевич Иннокентьев уонна икки балта эмиэ худуоһунньуктар, онон удьуор худуоһунньук. Мария Иннокентьева айар үлэтигэр ордук мэтириэттэри оҥорорун ордорор.

Дыгын туһунан үгүстүк суодаллаах сэрии киһитин курдук өйдөбүл баар. Оттон Мария Николаевна кинини атын хараҕынан көрөн ураты обраһы айда. Во всех, допустим, в легендах говорится, какой он был там. В большинстве случаев жестокий. Но он больше, он, мысль

с искрой этого вот жестокости. Я в нем этого не видела. Маһарыны уонна Сырановы киһи быһыытынан майгыларын тэҥнээн көрөн, уратылара көстөр курдук оҥорорго дьулуспут. Маһары, конечно же, более мягче, да, чем Сыранов. Сыранов тиран, эксплуататор, Вазеков, он больше политик, дипломат. Вот, вот эти вот качества я хотела больше передать. Бу мэтириэттэри айан таһаарар инниттэн худуоһунньук архыыпка үлэлээбит Хаҥалас дьонун элбэх хаартыскаларын бэрийбит. Ол түмүгэр галерея аһыллыытыгар төрүттэрбит мөссүөннэрин долгуйа көрдүбүт уонна ылынныбыт. Это для меня было очень приятно, колоссальной работой. Я надеюсь, что это вот поняли и оценили. Биһиги улуспутугар бэйэ суриятын үөрэтии уонна төрдүнү ууһу чинчийии хаһаҥытааҕар да күүһүрэн турар. Оҕолортон кырдьаҕастарга тиийэ ылсан үлэлииллэр. Инникигэ хардыы научнай конференция кыраайы үөрэтэр сиэксийэтэ сылын ахсын элбэх кыттааччылаах. Быйыл Ой орто оскуолатын үөрэнээччитэ Сергей Ильин Соппурун Сыранов туһунан оҥорбут үлэтин иһитиннэрдэ. Бу Софрон Сыранов аймахпыт эрэ диэн талаппыт уонна лэххэ интиэһинэ киһибит диэн. Мин амса маннык көрөн испитим олону хобутум ай кобутум Софрон Сыранов диэн аат таһыгар маннык депутат диэн укпаатыны мин наха соһуйбутум. Ол булуга билиме хантан депутаттар бааллар дигин диһанаабытым. Онто көйпөт лэххэ интиэһинэ буон киэрмэрдон Сергей Сопрун Сырановы кытта бииргэ төрөөбүт Сэмэн Эмэйэ диэн киһи сыдьаана. Ол иһин кинини кытта биир төрүттээх былыргы дьокутаат туох олох олорбутун, ыраахтааҕыга тиийэн тугу туруорсубутун сиһилии үөрэппит. Сафрун Сыранов туох хайдах киһи эбитий уонна кини үлэтин суолтата туох эбитий? Эти Екатерининская комиссия диэн депутат этэ бэйэлэрин дьаһанар уже кыракый государство куту буолбут обу үчүгэй туоһу тэриллэн киирэн барбыт уонна сахалар бэйэлэрин көрүнэ сылдьар буолбуттар. Былыргы сахалар аллахха өйдөөхтөр эбит, түргэннэр эбит, доруобайдар эбит, киэн туттабыт инен. Ааспыт сайын Хаҥалас телестудия үлэһиттэрэ, кыраайы үөрэтээччи Прокопий Ноговицын салалтатынан Маһары Баһыыкап уонна Сопрун Сыранап уҥуохтарын көрдүүр экспедицияҕа сырыттыбыт. Бастатан туран, кинилэр ханна көмүллүбүттэрин чопчулаатыбыт. Археологический хаһыылар боротокуолларын национальнай архивтан булан үөрэттибит уонна олохтоох кырдьаҕастары кытта кэпсэттибит. Маары Баһыыкап билиҥҥитэ Дьэр нэһилиэгин Уулаах Аан сэлиэнньэтин чэрчитигэр бар Түөкэй мырааныгар хараллан сытар. Мыраан аныгы аата истээх мыраан. Маары бу сир муҥутуур үрдүк чомоҕойугар сытар. Прокопин Ноговицынга бу уңуоҕу кырдьаҕаспыт Потап Николаевич Кузьмин көрдөрбүт. Кини былыргыны сири-дойдуну билээччи быһыытынан ааҕыллар. Былыргы аата Түөкэй быраан диэн. Бу быраантан Хаҥалас таһырыгар, Саха сиригэр биллэринэн Дыгын ыйааннара көмүллүбүт сирдэрэ. Онтон биирдэстэрэ Дыгын Дыгын сиэнэ Медьяков уола Маһары Көмүллүксүргэ кэлэн турабыт. Ол онтон хаҕаныгаттан бүтүөр былы буоллаҕына элбэх маннык киһи уҥуохтара бааллар. Онтон бу чопчу отон бу кини бу кытыы уонна аамай үрдүк сирэ диэн маны ыйбыта. Маны оттон манна төптөрү көмүттэр диэн этиллэр. Ону манна кини үрдүк баар буоллаҕа. Ол аата манна үрдүк кини киниэхэ хөгүйэр сир манна буолуохтаах. Биһиги санаабытыгар манна киһи уҥуоҕун үрдүнэн томтордор баар буолуохтаахтар, онтубут төттөрү буолан таҕыста. Онтон бу былыргы дьоннор уҥуохтара маннык түһэр эбит. Били көмнөхтөрүнэ үрдүгэр үрдүк буолар буолла, кэнники буолла түһэр. Ол археологтар ону билэллэр. Маннык сирдэргэ көрдүүллэр биһиги күн томтор еҥ курдук эти көрдүүр санаалаах курдуктар быкынам бары бу дьиннэҕинэн маннык түһэн хаалбыт буолар эбит. Маһара уҥуоҕа эмиэ түспүт. Тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха Гаврил Ксенофонтов манна археологическай хаһыы оҥорбута. Боротокуолга суруллубутунан маһары уҥуоҕа обургу соҕус ампаарынан эргитиллэн турбут. Ону көтүрбүттэригэр хос ампаар тахсыбыт. Көмүллүү схематын уруһуйдаан боротокуолга тиспиттэр. Маны таһынан ампаара өтөс өттүттэн хаартыскаҕа түһэрбиттэр быһыылаах. Хаартысканы көр диэн суруктаах. Ол аата сиһилии көрдөөтөххө, Национальнай архыып пуондатыгар ампаар тос көстүүтүн хаартыската эбэтэр уруһуйа баар буолуон сөп. Маны таһынан боротокуолга маһары уҥуоҕуттан Тимир уонна муос төбөлөрдөөх уон аҕыс оноҕостоох тирии кэһэх, батас уонна батыйа икки биһилэх уонна иһит-хомуос ылбыттарын туһунан суруллубут. Бу маны барытын Саха сирин кыраайы үөрэтэр музейыгар туттарбыттар. Онон дьаныһан көрдөөтөххө, музей пуондатыгар маһары малларыттан тугу эмэ булуохха сөп буолуо. Хаҥалас олохтоохтор Саха сирин олохтоохтор бу бириэхтэрин наада. Бэлиэ игин турары буллар ордук буолуо этэ. Уола ииһэ Үчүгэй манна. Улуус даҕаны республика да ыалдьыттара манна кэлэннэр таһырдьа сирдэрэ, сүгүрүйэ сирдэрэ буолуохтаахата буолла дьиҥнээҕинэ. Маһары, маһары туһунан бары билэҕит Бөдьөкө тыһыынча алтыс сүүрдэн икки сыллааҕы өрө турууну халайбыт аҕата Онтон уола-буола Маһары Москубаҕа тиийэ баран сахалар бырааптарын туруорсан элбэх элбэҕи итиспит киһинэн биллэр. Бу билиҥҥи бастакы сахалартан Москваҕа тиийбит киһи буоллаҕа дии. Кинини кытта хас да киһи барса иһиллибит, биллэн турар олгунна баран кинэ аатынан ааттанар. Онон кино аата үйэтитиллиэхтээх. Маныттан улус да депутаттара, республика да депутаттара, правительство даҕаны

Соппуруон Сыранов уҥуоҕа бастакы Малтааны сиригэр былыргы Мунуга диэн алааска сытар. Урут ампаардаах буолан Дьокутаат уҥуоҕа диэн биллэрэ. Ааспыт үйэ түүрдүүнүс биэһэнис сылларыгар ампаарт өрт уотуттан умайбыт. Оттон билигин туох бэлиэ хаалбытын билсэ ыраах айаҥҥа туруннубут. Айаммыт иннинэ Нөмүгү кырдьаҕаһын Владимир Яковлевич Волисовы көрсөн ыйыы-кэрдии ыллыбыт. Кини алаас ханна сытарын, дьокутаат уҥуоҕа хайа диэки баарын ыйан биэрдэ. Хомуччоҕото ол кини эрэ уҥуоҕа баар онно. Бурдук суол хоҕуру өттүгэр саамай алаас бурдук муннуктанар курдук сиригэр хозяины бурдук сыа оҕус баран истэххэ онно биир улахан тиит турар этэ ол кини ампаардаах уҥуоҕун уот сиэн аспыт ол тугун үрдүгэр дьэ чугас мантан буолбуоттан арыы тэйиччи дуу улахан маҕайы тиит турар ол тиит бурдук чэ оҕуннаҕына ол тиит туора боһох туох баһылаах, уот чебоҕу хоруота эҥинэ аһытарма, мастарын төрдүлэр-эҥиннэрэ. Оҕонньор ойуулаабыт картатынан сирдэтэн мунуга алааһын буллубут. Ардах быыһынан умайбыт ампаар ордугун көрдүүбүт. Алаас хоту өттүгэр тыа саҕатыгар умайбыт мастары буллубут. Ампаар онно биллэр. Бу Сопрун Сыранов Мэҥэ сирэ. Чардаатын онно. Билиҥҥи ааты мунукка диэн сиргэ кэлэн тура бу турукка аата Миппиитэй. Алааһа диэн бу манна били биллиилээх Сопрун Сыраанап дьокутаат көмүллэһэ сытар сиригэр кэлэн турабыт. Бу буоллаҕына тыһыынча тохсус отутус сыллардаахха Ксенофонтов Гаврил Васильевич кэлэн маны үөрэтэ сылдьыбыт, тинтийбит. Ол кэнниттэн буоллаҕына баһаартан чардааты умайан хаалбыт. Ону бу чардаатын тобоҕун көрөбүт. Маһа хороҕот ону аллара тумайбатах. Онон бу кини Миҥэ сирэ буолар диэн быһаарабыт. Мантан буолантан дьоннор кырдьаҕастар ийэм биэрбиттэринэн кытыытын диэки үрдүк сир үрдүк сиргэ турар уонна таһыгар хаппыт охтубут мас турук турара буолуо бу уһуллубут уонна умайбыт улахан Ону бу да иһинде да кирдээх бу улахан баараҕай мастар олус элбэхтэр эбит. Онон бу былыргы иһирэ биллэр. Урутна ол эрэ мастар баалдара буолуо улахан суон баараҕай мастар онон тыһыынча сэттэ сүүс алта уон аҕыс диэн сыллардаахха ол мастар бааллар була ол кэмнээх туоһулара буолаллар. Онон бу Сопрун Сыраанап Мэҥэ иһирэ буолара туох даҕаны мөккүөрэ оһуох диэххэ наада. Биһиги ыйдаран тиийбит буолан син буллубут. Оттон кэлин туох да бэлиэ хаалыа суох. Хаҥалас тумус туттар биир киһитэ манна сытарын ким да билиэ суох. Били ампаара оһуох дьэбилин уже пока барыта нук үчүрэ илигинэ ол ампаар миэстэтигэр саҥа туу тутуохха буонна сыдьыбыт диэн ол иһигэр били туу туох курдук оҥоруохха диэн памятник курдук Сергей археологическай хаһыы боротокуолун үөрэтэн баран Ксенофонтов суруйбутунан ампаартас көстүүтүн уруһуйдаан оҥорбут. Маһары уонна Сыранап мэҥэ сирдэрэ чопчу биллэр. Билигин онно бэлиэ туруорар туһунан кэпсэтии барар. Ол ону бэлиэ туруорар киһитин син ол ону алыс Бэйэтигэр хаспакка арыый тэйиччи да оһоҕус туруоруохха иһинэ, холобура, икки-үс миэтэрэ. Бэлиэ киһи кэнники олох даҕаны биллибэт буолуо буолла. Маһары Баһыыкап уонна Софрон Сыранов элбэх ыччаттардаах халыҥ аймаҕы төрүттээбиттэрэ. Кинилэр сыдьааннара туһунан быстах иһитиннэриилэр эрэ бааллар, онтон сиһилии үөрэтии дьэ саҕаланна. Дьокуускайга олорор сэттэ уон алта саастаах Малтаныттан төрүттээх Николай Иванович Ильин бэйэтин төрүччү түн оҥороору Национальнай архыыпка уонна научнай киин архыыбыгар үлэлээбит. Онно буоллааны төрдүбүт диэн ол тыгынтан саҕаланар эбит. Тыгын онтон кини буола Бөдьөкө, Бөдьөкөнү нуучалар ылан өлөрөллөр Чаллаайаны кытта. Онтон Маһары, Маһары буоллааны туохха ыраахтааҕы эмиэ бараһыллар баран көрсөн кэлэр. Онтон буола күннээх, күннээхтэн түөт уол төрүүр. Күннээхтэн төрөөбүт уол Моҕой сыра диэн баар. Ол Моҕой сыраантан икки уол төрүүр. Эмэйэ Сыраанап уонна Сопрун Сыраанап. Дьэ бу эмэйэ буоллаҕына бу иллиннэр биһиги биһиги аҕабыт ууһаҕалынар. Сопрун Сыраанаптан буоллаҕына дьокутаат аҕатын ууһаҕалынар. Ону эмээ аймаҕа буоллаҕына Малтааныга эбэ күөлэ диэн баар, ол тула олорбуттар уонна онтон арҕаа диэки. Оттон Сопрун Сыраанап Депутат тугун ууһа кэҥкэмэннэн, аллараннан олорбуттар быһылаах. Онно дьэ туох докумуоннар бааллар эбитий бу ол Сафрон Сыранов диэн киһи олоро сылдьыбытын уонна дьэ киниттэн үс ийэ ууһа барбыт диэн этэҕин дии? Сафрон Сыранов бу тыһыынча Сэттэ үс тоҕуон биэс сыллаахха баар эбит. Бу манна Хопрос Ширанов кириэстэммитинэн Василий Вениаминов диэн. Онно кини икки уола киирбиттэр. Сымыыт уонна Чөппүү диэн. Ол бириэмэ Чөппүү буоллан төрдөн сэттэ саастаабыт, Сымыыт буолла долор кыра тоҕус саастаабыт сэттэ. Дьэ ити туһунан Тоҕо бу иккилэр эрийэрэ диэтэххэ, араас да бу былыргы таҥара дьиэтинэн уонна ол биэрэпискэ хокуоннай туохтаахтары киллэрбиттэр быһылаах кинэннынан. Хокуоннай ойохтоох. Хокуоннай кэргэнтэн төрөөбүттэрэ. Оттон дьон кэпсээнинэн, оттон үһүйээн кэпсээнинэн буоллааны кини үс ойохтоох эбит. Өссө хаста буолуон да эптииллэр. Онтон дьэ хайалара ханна ол уола гинэ баарын билиллибэт Ол гынан баран ити кырдьаҕастар иһин кэпсээннэригэр баар Доодор диэн уоллаабыт. Ол Доодор диэн уолун бэйэтин кэнниттэн кулуба хааллараары Иркутскайга хаста да бара иһиллибит диэн эмиэ номох кэпсээн баар. Николай Иванович этэринэн, бу тыһыынча сэттэ сүүс тоҕус уон биэс сыл иннинээҕи түөрт биэрэпис архыыпка суох. Мииллэр иллэ барбыт буолуохтаах. Урукку ото иллэ барбыт. Архыыба, хабыр архыыба. Ол били дьаһаа эн төлүүрүгүн. Ол документартан булаллар эбит охсун. Онон ол мииллэр илдьибит матырыйаалларын үөрэппит киһи элбэҕи билиэ эбит диир. Тыһыынча хос сүүс тоҕуон сэттэ сыллааҕы биэрэпискэ түөрт аҕа ууһун дьонноро суруллубуттар. Биһиги дьокутаат аҕатын ууһугар кимнээх киллэриллибиттэрин, сыраанап сыдьааннара кимнээхтэрин ыйыттыбыт. Дьэ, аймахтара диэнинэн буоллаҕына, кимнээҕи диэтэххинэ, Бу урукка хаамай ыһылларынан бу чөппүү уола Мүлүркэй диэн баар эбит. Мүлүркэй баллааны Бүөтүр Окулоков диэн аатырбыт. Дьэ бу нөмүгүе баар Окулоковтарбыт өрдүлэрэ. Окулоковтар төрүччүлэрэ бут да. Онен было бу Софрон Цыранов таһагалаабыккын ди. Ага, онтон бу икки уола. Икки уола. Оттон ол чөппүттэн буоллаҕына бу чах төрү. Чах онно оҕото уоһа быһыта. Бу мүлүркэй. Биир өрө буоллаҕа сөптөөх. Ол мүлүркэй буоллаҕына бу Бүөтүр Охлокоп диэн бу. Эттэ. Уонна кини сыдьааннара бу тэнийэн бара тураллар да? Дьэтинтэн ити бара тураллар. Бу барыта Охлокоптар чыыста барыта.

Дмитриевтэр уонна да үчү манна элбэх фамилиялаах бааллар гына о фамилияларым убанна нөмүгү өйүн көстүбэттэрте бары тарханын эбэтэр өлөр сүтэн бүппүттэрэ була жо основно сүрүннээн диэн ити дьоннор киирэллэри бөтуэта Николай Иванович саха үһүйээннэрэ номохторо историческай суолталаахтарын архыыпка үлэлиир кэмигэр итэҕэйдэ. Урут үһүйээн курдук истэр дьоно докумуоннарга киирбиттерин көрөн сөҕөр. Ыраахтааҕыга баран кэлиилэрэ диэн бу улахан дьыала буоллаҕа дии. Ии, таһаан майнайга сахалартан баран кэлэр. Онно ол бу сахалар бэйэлэрэ кыратык тугу аҥаардас кулут эрэ буолбакка, бэйэлэрин бэйэлэрэ билиниилэригэр онно улахан үлэни үлэлээбит дьоннор ити Маара уонна Сопрун Сыраанап. Ол дьааһы бэйэтэ хомуйуу диэн бэйэлэрэ дьаһанар буоллахтар. Дьэ хайдах олорор иһин барытын билэр буолар. Оттон дьэ бу бойобуода кэллэ дээн төлө бүтэрэн ханна туохтааххыны даже ол өлбүт киһиттэн кытта дьаһаа хомуйайдыбыттар. Төрдүн ууһун бэйэтин баҕатынан сорук оҥостон үөрэппитинэн Николай Иванович атыттарга холобур буолар. Кини бүтүн Саха сирин устуоруйатыгар суолталаах дьону кытта биир төрүттээх буолар. Сопрун Сыраанап төрөөбүтэ ити үс сүүс сылын бу икки тыһыынча уон тоҕус сылга туола. Бэлиэ туруоруохха баара үс сүүс сылыгар диэн икки тыһыынча уон тоҕус сылга туолар. Ол онно тугун сөргүтүөххэгин баарыта диэн өлбөт сирин ол сиригэр туох да памятник курдук өйдөбүнньүк хаалларыахха баарыт. Ону буоллааны кинилэр этэллэр иттиэҥ кини ол дальше делатын кимтэн көрүөххэ хөп диэн Миллер-иппит архивыттан, Москваттан. Онно делалар баар буолуохтаахтар ол иннигэр. Онтон буоллаана бэт расходтаах дело диэн. Онно барыахха наада, төлүөххэ наада, устубахха наада. Иннэ диэн ону ити оройуон улуус былаастара итини билиҥэттэн үбүлээн, хайаан бу гуманитарный институттан дөлө бэтэр ити бээлэрэ баҕаларынан үлэлиэһиллэр дьон холобур Итимар Петрович өйүн курдук учуонай киһини туохтаан эттэһэн баран үчүөйдүк үлэлиэххэ наада диэбит. Бу биэриини бэлэмниир кэммитигэр биир дьикти түгэн буолбута. Соппуруон Сыранов Мэҥэ сирин көрдөөн киирэн истэхпитинэ, ардахтаах баҕайы күн суол кытыытыгар биһигини кэтэспиттии биир улахан көтөр олорор. Массыынаттан түһэн көрбүппүт саҥа көтөн эрэр хотой оҕото эбит. Бэрт сытыытык биһигини көрөр. Модьу кынаттарынан сапсынар. Сотору кынаттара кытааттаҕына кыырай халлааҥҥа көтөн тахсыыһык.